Bebree yi no bi kɔ yɛ nɔkorɛ wo de wo car kɔ Ghana koraa na wo akɔ yi wo car na wo antumi anyi no wo 25 million ne yɛ gyew ne yɛ akɔtɔ mo bi 7 million adi nti anfa ma wo wo 7 million ama wanfa nti ɛno na yɛ ɔman no na mpanyinfoɔ di ne mu ɛna haw no de ba yɛn so.

Ɛyɛ a na ɛsɛ yɛyɛ no saa ma wɔn nso. Yɛda ase. Fa so ma. Ɛfr chapter 29 vs 2. Ɔse, Ateneneefoɔ redɔɔso a, ɔman ani gye. Wahu?
Enti, ɔman no, deɛ nti a awiewie sei ne sɛ, ɔman no ne, ne, ne lower strata no, nnipa a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ adebɔnyɛfoɔ. Meka adebɔnyɛfoɔ a, wickedness, na wode kɔ soro nso a, wɔn nso ɛdi yɛn so nso a, wɔn a akɔ hɔ nyinaa dodoɔ no ara ɛyɛ adebɔnyɛfoɔ. Nyamesuro nni wɔn mu. Enti ɛbɛn dodoɔ a ɛfam no adebɔnyɛfoɔ adɔɔso na amammuo no mu adebɔnyɛfoɔ adɔɔso no, Ɔmaa no wɔbɛkyere no. Kɔ so ma yɛn hɔ sɛ. Na ɔbɔnefoɔ di so a. Sɛ ɔbɔnefoɔ bɛdi ɔman no so a. Ɔman si apini. Ɔman si apini.
Verse verse twelve. Aha. Verse number twelve.
Ɔsɛ. Ɔpanin a ɔtie atorosɛm no. Wahu sɛ ɔbɛtie ɔman mu na ɔdi Ɔman panin na wotie deɛ bɛn? Atoro nsɛm a. Atoro nsɛm a. N'asomfoɔ nyinaa yɛ abɔnefoɔ. Ne, wate, n'asomfoɔ nyinaa ba bɛyɛ deɛ bɛn? Abɔnefoɔ. Abɔnefoɔ. Ok, bra verse fourteen. Ɔsɛ. Ɔhene a ɔbu no, no, no kwa tee ma mmɔborɔfoɔ no. Ɔhene a ɔbu nokorɛ tee ma wɔn a wɔn a wɔbɔ wɔ ɔman no mu no. N'ahengua bɛtim daa. Ɔno na n'ahengua bɛtim. Kɔ so. Ɔse.
Abaa ne animka ma nyansa. Abaa ne animka de nyansa yɛ dɛn? Ɛba. Ɛba. Verse sixteen. Verse sixteen. Mhm. Abɔnefoɔ dɔɔso a. Sɛ abɔnefoɔ dɔɔso a. Mmarato dɔɔso. Ɔho nti sɛ sɛ Ghana lawlessness no nyinaa no yɛ abɔnefoɔ a asɔfoɔ a wɔyɛ arm robbers na abɛdane asɔfoɔ. Politicians yɛ wɔn mo a na wɔn wɔ ɔman no mu a wɔn yɛ nipa bɔnefoɔ no ara ɛna wɔn abɛyɛ aba in leadership positions wotɛ ne yie enti baabiara no baabiara nyɛ ɛno nti na Ghana baabiara dɛ asɛe saa akorɔmfoɔ no ara wokɔ police mu a akorɔmfoɔ yi a Yɛ police nii ɛtumi de ne tuo ɛde ma arm robber kɔkorɔ no bɔ ne nataare na ɔbaa no ɔne nakyɛ ɔne nakyɛ na brɛ kɔm sɛ wọ́n kyɛ sɛ ɔne no akyɛ buti no arm robbers dodoɔ no a yɛkyi wɔn nyinaa apolisifoɔ na mu a wɔte pɔf ebi soso miaa masɔre ba masɔre ba Polisini, Yɛkɔkyee armed robbers na ɔka ho, wo na meka kyerɛ wo. Me a masɔre ba, polisini. Wo mmɔ ne dini. Aha yɛ kwan ho. Aha yɛ kwan ho. Hmm.
Wọ́n yà sẹ́, wọ́n wíyà yẹ a, wọ́n nso ọ̀te wọ́n mu ọmọ yẹ security ayi private security agencies yi bi. Te wo, sɛ wo nnim na wo sɛ o, wo pɛ obi amuna bɛbɔ wo fie ho dɛbɛn. Dɛbɛn a. Na kurɔmfo mmom na wɔayɛ papa no. Wɔkɔfa no.
Enti, Masa, mayi w'ano. Oh, ɛno ano no. Mhm. Oyi ano paa, wabɔ mhm. asɛ no yie paa man paa. Mhm. Onua Gyan kɛse, Onua Gyan Mante, yɛda wase. Kwaku Asare, Asante, waba so, yɛda ase. Daniel Mabe wasan ba, yɛda wase. Ernest Takyi, wada yɛda ase. Mo nyinaa yɛda mo ase. Ɔsɔfo, ɛmu sɛ last week, question ɛmu sɛ fi last week deɛ no, bae fa ne wo kan yia. Ɔsɔre. Ɛka ne wo kan.
Ɔse kenkan First Peter 4 verse 18.

Ɔse, Ahaa, saa deɛ a, ɛno no asɛm na ɔbisa, ɔse, adɛn nti a sɛ ɛyɛ den ma sɛ, if it is difficult for a righteous to be saved a, or to be get a salvation a, why the salvation for a sinner is possible or can be impossible? Uh, the quotation we gyina so no. Deɛ deɛ teɛ ne sɛ.
Sɛ ɛde ma sɛ ɔte ne ni. Deɛ teɛ ne sɛ. Nkwagye asɛm no ɛnna fam. Sɛ Menim nnipa bebree a me ne wɔn hyɛɛ Kristosom ase, hyɛɛ preaching ase a wɔate ayɛ dɛn? Adeda. Ahwe ase. Ɛkyerɛ sɛ ahyɛase no yɛ dɛn? Ɛnyɛ nwanwa na ɛdeɛ bɛn? Ɛdeɛ no. Nti Kristosom ne paa no a Church of Christ ka ho asɛm no ɛɛden ne mmara so die yɛ den ama ɛkɔkɔ wie sɛ ɛɛden sɛ nyame woyɛ mistake biara yɛ dɛn? ɛwɔ mu a ɔnspɛɛ wo a na obi a ɔwɔ nkyɛn nti wohu deɛ yɛka no sɛ nnipa bebree adwene yɛ wɔn sɛ sɛ wɔammɔ asɔre koraa nyame ɛbɛgye no nyame sɛ daabi na ne mmerɛ a ne ne nhyehyɛ yɛ ɔde agu wɔn no kristofoɔ mpo ɔde ama wɔn no ɔmopɔ wɔn ho mmɔden no so ɔmoyɛ mistake ɛwɔ kwan no so a onyankopɔn bɛtumi apaa no a So ho? Wo a Na wobɛsi saa kwan no so. wobɛsi saa kwan no soɔ, ɛna ɔbɛgye wɔ. Nti ahɛn no, ɛma wɔn a moma muaeɛ o, asɔre, mo, mo brɛ gu, mo a mote radio so, mo preachi, Church of Christ foɔ a mo na mo seɛ no, ɛda no bɛduru hɔ na me meyɛ dɛ. Ɛsan mo ho kɔ.
Nti Nyankopɔn se, sɛ ɔno na ɔyɛ Kristoni no a ɔrebrɛ me ho, ɔredi akɔneaba mpo no, wo wo se ɔnnya nkwa a, na wo. ɛna wɔbɛba abɛgye wɔ hmm? nti ɛɛden kristosom sɛ wɔbɛtumi aso nyame ani na wɔtena mu aa kɔkɔsi aseɛ no ɛɛden ɛnyɛ easy sɛ it's not on a silver platter sɛ onyame bɛgye wo saa kyɛ sɛ womia wo na sɛ kristoni no hia ahomia saa ɛne ɛde agye no a na wo a Wo deɛ woso mma mu koraa nso sɛ wobɛyɛ dɛn? Wobɛnya. Wobɛwura mu. Ɛnyɛ nokorɛ. Ɔse sɛ ɛyɛ den sɛ ɔbɛgye onipa tenenee a, na wɔn a anyɛ dɛn? Ɛnyi. Ɔse na na sɛ na sɛ ɛyɛ den sɛ ɔbɛgye onipa tenenee a, mhm. ɛhe na deɛ ɔmfɛre Onyankopɔn mhm. ɛne ɔdebɔnyɛfoɔ ɛbɛgyina? Nti wɔn a wɔmfɛre Nyame bi ne wɔn a wɔkasa tia Kristo so no.
Yesu amma biara saa nkurɔfoɔ ha. So nti yɛn no koraa no a yɛagye Nyame adie no koraa no, wɔne yɛ wɔ problem sɛ wɔasɛte a very high standard, wɔayɛ bar no kɛse tenten a yɛyɛ mistake a yɛntumi nnuru bar no ho a

Yɛte apiri reprikyi ɛho asɛm yi, sɛ wogye di na wobetie a, woadwane afi wiase fi no mu. Aha. Na wɔtrɔtrɔ mu bio di nkogu a. Wahu? Na afei wosan san w'akyi san kɔ fi no a, ɛno a yɛprikyi kyerɛ wo a wofiri mu yɛ dɛn? Efiriiɛ no. Na kyerɛ sɛ woasan ahwe ase a. Aha. Wɔn akyiri asetena adane wɔn bɔne akyɛn kane deɛ no. Enti afei no, wo a woaba asɔr no mu. na wɔsan gyae kɔ wiase akɔtena efi no mu no, wɔse ɛkyerɛ yɛn fi no a wɔkɔtena mu abrabɔ no. Aa, wɔse wɔkyiri asetena no, ɛyɛ more criminal. Than sɛ wɔma te Nyankopɔn asɛm. Asɛm koraa. Nti na obi ba Church of Christ na ɔhwe ase a, ɔyɛ wicked kyɛn obi a ɔnkɔ Church of Christ da. Hwɛ, wɔn a wɔn atete nsɔre, wɔn atete nsɔre yi a wɔn ɛyɛ ɛyi hebabababa nyinaa, ɛfa kɔ Church of Christ.

ayɛ wɔn.
Abɛ, abɛ mu wɔn ho. Sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ. Sɛ sɛn?
Ɔkraman asane kɔ ɔno ara n'efie ho bio. Wate? Yɛbɔ ho berɛ a, o, ɛba a wɔboo no. Her description.
Enti woba Kristo mu a, ɛnyɛ once saved, always saved. Sɛ wodane firi ahyɛdeɛ no ho a,

Yoo anuanom nto dɛn deɛ yɛgu so yɛkɔ so yɛde bra mo no asɛmbisa berɛ na yɛgu soɔ no the church of Christ a wɔn wɔ North Bronx eh, asɔre mu na na wate wɔn ka no ɔsɔfoɔ Pɔlɔpɔn ɛne ne nua Alfred Kumsen ne nadɔfoɔ wɔn keka ho nyina wɔ yɛn nkyɛn ha a wɔn de nsɛm ɛbra yɛn yɛn nso yɛboa yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛhu baabi deɛ ne nampa esi na yɛanyera bra afidie no so 703 Six five nine zero six five three saa number yi no wo frɛ a ɛbɛfa na wo nso de w'asɛmbisa no ayɛ dɛ aforo anaasɛ wowɔ UK na pɛ sɛ wobɛ dwumadie nso a saa mmerɛ mu ni sɛ moda mosɔre moda ɛɛ adwuma sɛm wɔ aburokyɛ nti no mondaa saa mofrɛ zero two zero eight one Three three zero six five three yɛhwɛ mo nim kwan ɔsɔfo wonya nwieɛ mpakyɛw me yɛngya ama wo nkɔ yɛngya ama wo kɔsɛ na wode nsɛm paa ɛma yɛ bada yi sɛ bada mo ate wo na wobisa o meda mebisa ama wo bɔyɛ bia no asɛm wɔ ho a ɛmfa me ɔse Matthew 10 verse number 34 Ɔwɔ sɛ woka Kristo ho asɛm paa na woka no denden nso. Kyerɛ sɛ Kristo nko ara na enni pa a woanni n'akyi a wonkɔ baabiara. Akoa bi aba Ghana ɔse mo Bible no koraa mo Kristo no koraa wamma. N'asɛm baako a obisa ne sɛ, ɔse monkan.

de asomdwoeɛ na ɛbaeɛ, ɔde hann na ɛbaeɛ, na ne hann ne n'asomdwoeɛ no, ɛpa nnebɔne ho deɛ bɛn? Ntoma.
Ne hann no, ɛto nneɛma a ɛnyɛ so a, na a expose no. Enti Yesu baeɛ no ankasa

Wɔn mu no atɛn, na deɛ ɔnnye nnie no, wɔbu no atɛn dada sɛ wannye Nyankopɔn Ba korɔ no din no annie.
Na yei mmom ne atɛnbuo no, sɛ hann no aba wiase, na nnipa dɔ sum sene hann no. Wate?
So wonte? Yesu nyɛ ɔno na ɛde mpaapaemu no aba, na N'asɛm no a ɔde baeɛ no, Ɛna ayi nnipa mu. Ama wɔn a ɛpɛ hann agyina baabi. Ɛna ama wɔn a wɔmpɛ atoro ayɛ dɛn? Agyina baabi. And therefore, ɛde mpaapaemu aba. Kɔ so, ɛhɛ. Ɛfiri sɛ, wɔn nnwuma yɛ bɔne. Wahu? Nnipa nnwuma yɛ bɔne. Ɛna Yesu deɛ no nso yɛ hann. Enti ama ɛde mpaapaemu mmienu na ayɛ dɛn? Aba.

Ɛyɛ ne nnwuma ho deɛ bɛn? Atɛn. Kɔ so. Na deɛ ɔyɛ deɛ ɛyɛ nokorɛ no ba hann no ho. Wahu? Na obi biara a ɔyɛ nokorɛ no deɛ, ɛtwe no ba deɛ bɛn? Hann no ho. Na deɛ ɔmpɛ nokorɛ no gyina baabi. Nti ne yɛnyɛ two separate groups. Mpaapaemu no a wɔka no, ɛno no. Nti mmerɛ biara no, sɛ yɛka asɛm a ɛyɛ nokorɛ na ɛtɔ hɔ sɛ ɛgbam a, ɛyi obi ma ɔbɛyɛ for ɛna ɛyi obi ma ɔbɛyɛ against. Mm-hmm. Ɛno ne mpaapaemu no a wɔka no. Na ɛnyɛ ISIS yɛ baa yei na Yesu na de aba. Wɔn nso wɔtwe se kan. Wɔn twe deɛ wɔyɛ. Deebi sɔɔdo no a wɔka no yɛ deɛ sɔɔdo a. Hebrews chapter four verse twelve. Hebrews chapter four verse twelve. Ne nsa mmerɛ Matthew ten thirty four no. Ɔsɛ. Hebrews twelve ten. chapter four chapter four verse twelve. na onyankopɔn asɛm ɛwɔ nkwa. wɔho onyankopɔn asɛm wɔ hɔ yi no ɛyɛ pregnant with nkwa or is pregnant with salvation mm-hmm. kɔsɔ ha na ahoɔden wom ɛyɛ life nyankopɔn asɛm no nkwa wom ɛyɛ alive kɔsɔ na ano yɛ nam na ano yɛ nam aha ɛsene nkrantɛ anofanu biara nti aha no nyame asɛm ɛna ɔfrɛ no nkrantɛ oh. eti jesus se Mede nkrantɛ na ɛyɛ dɛn baeɛ? Baeɛ a kyerɛ sɛ mede saa asɛm a mede baeɛ no ano ɔdene.
M'asɛm a mede baeɛ no, obiara a ɔrepɛ adwamammɔ abɔ no, ɔno no, asɛm no yi no sie dɛn? Nkyɛn. Ɛnna deɛ ɔmpɛ no ne asɛm no yɛ dɛn? Ɛyɛ adwene nti, ɔno nso gyina nkyɛn. Enti wobɛhwɛ papa ne ne yere ne ne mma. Wokɔ wɔn fie sɛ wo ne wɔn kosua Bible a, papa no tumi gye di. Ne ne mma ne ne yere. Na nnye nni.
Nnamfoɔ mmienu na wɔnam, na wɔafrɛ wɔn sɛ, Bra ma menka nyamesɛm nkyerɛ mo. Wɔtra ase a, Kwaku pepera se, Mɛgye atom, mɛbɔ asu. Na Kum Sen se, Dabi. Dabi, memmɔ.
Enti baabi biara a yɛbɛka Nyame asɛm no, Nyame asɛm no, ɛpaapae. So aho? Enti nyɛ wiase bɔne a abɛn no ɛna Yesu na baeɛ nti ayɛ dɛn? Aba. Aba. San sɛ n'asɛm no ho na ɔka. Matthew ten thirty four no yɛn kɔsi hɔ. Ɔsɛ. Matthew ten thirty four no. Mhm. Ɔsɛ. Mo nsusu sɛ mede asomdwoeɛ ɛba asase so. Kɔ so ɛ. Ɛnyɛ asomdwoeɛ ɛna mede baeɛ. Mhm. Na mmom nkrantɛ. Na mmom deɛ bɛn? Nkrantɛ.
Nkrantɛ. Mm, nti nkrantɛ no yɛ asɛmpa no. Asɛmpa no kɔ so aha. Na me na me ba mebɛpaapaa mu. Nti. Na onipa asɔre atie n'agya. Nti wo ho sɛ papa bi ne ne ba bɛrima te hɔ na ɔkɔto ɔnka nyamsɛm kyerɛ wɔn a ɔpɛ a na asɛm ahini wɔn wie no, wo ne baabi ahini? Papa no akoma mu nsusuiɛ a ɔde te hɔ ɛne na ne ba no akoma mu nsusuiɛ a ɔde te hɔ no, sɛ ne ba no akoma mu nsusuiɛ ɛne asɛmpa no yɛ dɛn? Ɛnam a. Ɛgiri a, Aah obedi asɛmpa no akyi deɛ ne papa no se menyɛ dɛn memmɔ asu da na ɔmo mu apae nti wohu sɛ ɛduru memeneda a na ne ba no ɛɛkɔ memeneda asɔre na ɛduru kwasiada a na ne ba no kɔ church of Christ sane sɛ asɛmpa no obiara ne sɛdeɛ ɔsi yɛ dɛn ɛgye no yɛ dɛn ɛfa kɔ so aha ɔse na onipa fi na ɔba ɔbaba asɔre atia ne na Enti asɛmpa no mu no, wobɛhu sɛ obi ba baa paa na ɔne maame ɔne ne maame huru so wɔ Church of Christ no no. Wɔde aseɛ. Mm. Kɔ so ha. Na aseɛ asɔre atia no ase. Ɛyɛ den paa sɛ wo yere maame wɔne ne bɛkasa bate bɛduru mmerɛ bi no Bible ho bo sɛ woto mma ne wase. Kɔ so aha. Ɔse mhm.
verse 36 kɔ so ɛ. Na onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo. Wahu asɛmpa no nti. Nti meme sɛ nnipa tan me paa mm nnipa fiefoɔ ɛbɛyɛ n'atamfo kɔ so aha. Ɔse
deɛ ɔpɛ agya anaa ɛna kyɛn me no. Na deɛ ɔka ne sɛ sɛ yɛka asɛm no na wohu asɛmpa no sɛ deɛ ɛka ni na wotu w'ani hwɛ wo maame na wo maame ne asɛm no nyɛ adwene na aduane a wo maame tɔ ma wo die nti no woammɛyɛ aso ammɛdi asɛmpa no de bɛ akyi a Wɔdɔ wo maame akyɛn me. Yɛn mu bebree a wɔatie Church of Christ a wɔn nkɔmmɔ resu nyinaa yɛ as a result sɛ ne kunu a ɔde no aba aburokyire nti. Me maame a ɔno na ɛde me baa Ɔfaalem a me maame baeɛ nti no, n'asɔre a ɔkɔ no ɔse me menyɛ dɛn? Me menyɛ nkɔ. Wɔdɔ wo maame akyɛn deɛ bɛn? Asɛmpa.
Daabi, ɛba

Awurade mu no kyerɛ fae no. Sɛ wo maame reka asɛm a ɛne Awurade mu nkyerɛkyerɛ kɔ a, ɛna tie. Na sɛ wo maame reka asɛm na ɛne Awurade mu gyidie ne ne nkyerɛkyerɛ kɔ a, ɛko a, ɛntie. Sɛ woantie a, wonnii w'agya no nni. Wontuu no nguiɛ, wommu no animtia. Enti, di w'agya ne wo na nini no nkyerɛ sɛ Sɛ Bible se, Gya adwamammɔ na ma me so, sɛdeɛ yɛabɛtra a yɛn ho kyere yei na wo nso wo ho ɔfɛ sɛ deɛ yɛapue. Waa ne wɔtie wo maame. Wɔse tie ɛna ne agya asɛm wɔ Awurade mu. Awurade mu no kyerɛ sɛ sɛdeɛ Awurade asɔre no mu ne Bible mu nhyehyɛeɛ de ɛteɛ ho ne yɛtie yɛ maame. Sɛ wo maame ka kɔ saa a na yɛtie no. Sɛ wo maame reka something different a, ɛne Awurade mu nhyehyɛeɛ nyɛ dɛn? Ɛnkɔ a, reject wo maame. Acts chapter five.
M'atiefoɔ montie o, verse nineteen.
Papa no reka asɛm anwummerɛ yi, onua brɔda bi afrɛ Jan Mantey, ɔse menka nkyerɛ wo sɛ, It is a true saying, brethren.
chapter, chapter 4, verse 19.
Chapter, and chapter 5, verse 29. Chapter 4, verse number 19. Mm-hmm. I say, mm-hmm. ne Petro no yɛ ani bua se wɔn sɛ, mm-hmm. sɛ ɛtena Onyankopɔn anim sɛ yɛtie mu sena mm-hmm. Onyankopɔn a, mm-hmm. mo mu atɛn. So, eti ɛba nneɛma mmienu a wohini ntam, wo maame ne nyame asɛm ne a, wɔsi tie Nyankopɔn sene sɛ wobɛtie nipa. 529. 529 no. Ɔsɛ. Na Petro ne asomafoɔ no buaa sɛ, mhm. Ɛsɛ sɛ yɛtie Onyankopɔn mmom sene nipa. Wo maame yɛ nipa, wo papa yɛ nipa. Enti ɛba asɛm a Nyame ka a, tie Nyankopɔn kyɛn wo papa ne wo maame sɛ ɔmo ka.

Sɛ wayɛ adeɛ wayɛ adeɛ brada eh, antwi Italy ɔse me misa sɛ mhm wayɛ confession kyerɛ ne sɔfo a ɛnyɛ confession na na wayɛ bɔne bɛn na wahu sɛ wayɛ confession sɛ wowɔ sɔfo yi mbɛka kyerɛ sɛ da no kɔtwa sista bi ayampe a sɛ me- ma- ma- maka mbɔne akyerɛ wo o. Wɛ- wo- wo- ɛmfa nkyɛ me
Onyankopɔn ankasa ka wo bɔne kyerɛ ɔsɔfo nko ara. Atoro nkyerɛkyerɛ a aba Kristosom mu a Roman Katolek Church no de ama wiase ɛ, yɛfrɛ no auricular confession. Auricular confession ne sɛ, Roman Fada ne Pope no, wɔse ɔyɛ Yesu Kristo asiananmu wɔ asase yi so. Enti woyɛ bɔne a, woka wo bɔne kyerɛ no a, ɛte sɛ deɛ woaka akyerɛ hwan? Onyankopɔn. Nanso James chapter five se, sɛn na yɛnsi nka bɔne? Sɛn na yɛn bɔne no, ɔse yɛnsi nka no? Ɔse yɛnka nkyerɛ sɔfo nko ara, anaa sɔfo nso nka ne deɛ nyɛ dɛn? Nkyerɛ me bi. James chapter five verse thirteen, ɔse. Mo mu bi hunu amane anaa? Ma no mmɔ mpaeɛ. Kɔ so ɛ. Obi bo atɔ ne yam anaa? Ma no nto ayɛyie nnwom. Mo mu bi yare anaa? Ma no mfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ. Kɔ so ɛ. Na wɔmmɔ ne so mpaeɛ. Kɔ so ɛ. Na wɔnsra no ngo Awurade din mu. Na gyidie mpaebɔ bɛgye ɔyarefoɔ no nkwa, na Awurade bɛma no so, na sɛ ɔyɛ bɔne bi a, wɔde bɛkyɛ no. Nti woyɛ bɔne a, Ah, wei no nyɛ bɔne a wote wiase a yɛpirikyi yi o, ne mu kristoni a wayɛ bɔne ɛne yɛka. Kristoni a wayɛ bɔne ɛna yɛka. Yɛfrɛ no the, the, the, the penitent sinner. Sinner, yeah. Wapɛkyɛkyɛ wɔ Christ mu.
Wapɛkyɛkyɛ of Christ mu. Na woyɛ nipa nti no.
Wɔyɛ bɔne no. Saa bɔne wɔ ɔka kyerɛ ayi kristoni So ahonhom a wɔafom na wɔse sɛ wobɛyɛ Kristoni na akyire no mmerɛyɛ nti wokɔ fom a, yɛnyɛ dɛn? Toa so. Ɔse, verse 16 no, Monkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho mo ho. Wote sɛdeɛ ɔsi kaa no, nkyerɛkyerɛ mo ho mo ho, kyerɛ sɛ yɛ two way. Traffic no ho.
Enti sɛ wo Owura Pipra, wo na ayɛ sɔfo a, mebɛka me deɛ ayɛ dɛn? Akyerɛ wo.
Enti saa Wei dɛ mekaa sɛ Roman sɔfoɔ bi na na ɔyɛ fun ɔyɛ akyakya ɛna wohu sɛ ɔno so no ɔrekora confession no kyɛn sɛ mmerɛ biara ɔkɔka bɔne no kyerɛ sɔfo no nti sɔfo no so ne mu akundo saa nti small boy no da bi ɔbɛhu sɔfo bia na ɔda hɔ kyɛ sɛ sɔfo no sɛ de ne mu ɔsi aku a ne sɛ ɔsi na gyerɛ na ɛyɛ ne sere na ɛyɛ ne sere nti ɛbɛduru sɛ wɔn kɔ bɔne ka no wɔn so adaka bi saa na yɛabɔ Ɛnnɛ yi no, adaka na yɛabɔ no yɛatwa tokuro wɔ nkyɛn mu. Ɛwɔ Amerika na Ghana. Ekurom deɛ ɛkyɛn wɔn anim. Wode sɛ meba na wode w'ano ato tokuro no a sɔfo no hyɛ mu no a epue n'asom no na wakasa agu mu nti wɔte. So na deɛ ɛyɛeɛ a ama wɔn abɔ adaka nnɛ na mekyerɛ wo yi. Enti wei ba a, sɔfo makɔbɔ adwaman, ɔsese yɛase a ɛwɔ soro mmiɛnsa. na ɔyɛ adɔyɛ mɛrɛ kronkron sign of the cross ɛsɔ so na ɔkɔ na wei abɛka mi kotwa obi bɔ ɔdeɛ ɔsɛ awurade ɛyɛ mɛrɛ nfa nkyɛw no bɔbɔ yɛ sign of the cross ka ho woso ɛsɛ ayibra aberanteɛ no sɛ ɔsɛ sɔfo mi sɛ mi bɔ ne ɛma yɛ ne sɛ mi hu akyakya no a na ɔho yɛ bɛ srɛ ako sɔfo yiyii ne nsa akoa ne tiri ho hwɛ yi wohu akyakya no a ɛyɛ bɛ ɛsrɛ nsiri bi wotie ne yɛ.
Ɔyɛ bɔne tia Nyame deɛ a, ɔnkɔ sɛ yɛasira wɔ soro. Ɔn sɛ na ɔyɛɛ bɔne atia wo deɛ, wayi wo nsa ayɛ dɛn? Ɛno nti na na wɔpono adaka a sɔfo no hyɛ mu no, na ɔto ne nsa anyɛ dɛn? Anyɛ yie. Mate aseɛ. Mate aseɛ. Ɔsɔfo mate aseɛ paa paa paa. Enti Church of Christ mu no,

Ei nti nkɔsra wo ano nti wɔyɛ mmɔfra tɔ wɔ fie o ɛno bi ɛka bɔ asɔfo bi sɛ ɔmo kɔ ya mo kɔ Israel kɔfo mm. pepɔ na ɔmo atɔ anwa bi na ɔmo de aba ɔnom bi na wasra na wa ne ɛno ɔba bu ka ho sɛn sɛ. Mm-hmm. Ayi ahɛ yɛ nsɛ ɔhwɛ baabi a yɛku wɔ no a mm-hmm. na aka kuma na supernatural age no a ɛna eh, catapult Christianity no. Ɛno sɛ yɛ adeɛ. Christian supernatural ages ɛberɛ a ɛyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ no ha anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ so ɛna onyankopɔn sii kristosom yɛ dɛ ɛsiiɛ but wanyɛ wanyɛ ne sɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ no ɛnkari ne saa bɛsi yɛaberɛ so nyinaa ɛsiane sɛ ɔfaa anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ ɛte sɛ brɛko sɛ saa deɛ wɔda biara mɛbɔ di ne deɛ ɔmo si da a wɔde gye ho a scaffolding ɔyɛ ne sɛ scaffolding Ɔn sɛ yesi dan biara a na yɛyɛ repairs wɔ dan ho a na wɔn abɔ scaffolding a adwumayɛfoɔ no gyina so de yɛ dɛn? Ɛde yɛ adwuma. Ɛde yɛ adwuma. Wɔn wie adwuma no wie wɔ soro hɔ a scaffolding wɔn yɛ dɛn? Wɔn tutu. Eti signs and wonders and miracles no ɛyɛ scaffolding a Onyankopɔn gyina so de buildee Christianity. Christianity nyini wie yɛ no na ɛsɛ wɔn firi aseɛ scaffolding wɔn yɛ dɛn? Wɔn dwiri. Sɔfo, Dɛn na ɛkyerɛ sɛ anyini? Kristosom anyini ti na ɛwɔ asɛm wɔ yi.
Because saa berɛ no a yɛkae no na there was no written word a ɛyɛ New Testament. Ɛna nyini na amanfoɔ te gado ɔmo nso ɔmo kɔ asɔre a bɛbira wɔn so mmiri nso a wɔaka nyinaa yɛ bɔne a yɛte mu a yɛdi sɛ Kristosom nso ɔmo som paa o na ɛbɛn na ɛkɔ nyini yɛ. Wonim
ɔmo sɛ wotie me nsɛm a Church of Christ wɔn nsɛm a yɛka yi a sɛ obiara nya ɛka sɛ Ghana yɛ Kristofoɔ deɛ Ɛnɛ koraa man. ɛma ɛnɛ koraa me kaa he ɛnyɛ Kristofoɔ man sane sɛ nipa a wɔn yɛ true Christians no wɔn yɛ about ten percent adɛn ntia Christianity Jude three no ɔsɛ Nkɔkye baako na ɔbɛtoa so. Verse four. Ɔbɛtoa- ɔbɛtoa- ɔbɛtoa- Jude verse four ɔbɛtoa so. Mhm.
Jude verse four Mhm.
Ɔse, Mhm. Jude se, Na nnipa bi awiawia wɔn ho aba mu a wɔfiri tete atwerɛ wɔn ho asɛm de ato hɔ ama saa atemmuo yi. Ɔho te Kristosom ebinom ayɛ invade nti nnɛ yi no wɔn a wɔyɛ armed robbers, akorɔmfoɔ nyinaa adane asɔfoɔ ɛna wɔn atete nsɔre nti wɔn nsɔre no nyinaa no yɛkae a yɛkae ka ho sɛ wɔn yɛ dɛbɛn? Akristofoɔ.
Ha! Enti wɔn nso na ne yɛhu wɔn dodo. Cause wɔn wɔ large large large following, wɔn nipa dɔɔso, nti yɛ bɔbɔ churches a, wo deɛ yɛ a me kan tie, obiara ɛbɔ churches din a, church of Christ wɔn di ni, Methodist, Roman, Anglican, Christ Apostolic Church, Pentecost, Baptist, na wɔn de asi hɔ a, na church of Christ ni da no baabi, wo deɛ hwɛ wɔn a wɔn yi

Kristosom wɔ nkyerɛkyerɛ suban bi a ɛda hɔ. Ɛda hɔ. Mate aseɛ.
Mate aseɛ.
Na na wo ka ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ne ho asɛm. Ɔyɛ na mefa bi nka ho. Tie nie. James ɛyɛ Jewni a ɔbɛyɛ Kristofoɔ. Ɔbɛyɛ Kristoni. Now ɔyɛ no ne Jewfoɔ no practice

Ɛhɔ na montena nkɔduru sɛ mobɛfiri hɔ akɔ. Kɔ so. Na wɔn a wɔrennye mo na wɔrentie mo asɛm no, sɛ morefiri hɔ akɔ a, momporoporo mo nan ase mfuturo ne wɔn nni wɔn adanseɛ. Kɔ so.
Na wɔkɔ kɔkaa asɛm sɛ wɔnsakyera wɔn adwene, na wɔtutuu ahonhommɔne bebree, na wɔde ngo sraa ayarefoɔ pii